Wel, dyna ni. Rydyn ni bron ar ddiwedd yr Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen ar-lein gyntaf erioed. Am wythnos mae wedi bod. Fel y soniaswm ar ddechrau'r wythnos, roedd yn andro calonnus i beidio â gallu cynhyrchu'r ŵyl ryfeddol hon yn ugain ugain, ond roedd pandemig Covid 19 yn golygu ei bod yn amhosibl a'i ystyried. Rydym wedi ymfalchïo ac yn falch o allu dod â blas o Llangollen i chi ble bynnag yr ydych. Eleni, mae'r tîm cyfan wedi dod â'r digwyddiad cyfan atoch chi gan dîm craidd o wyth, gan weithio o bell gyda'n gwirfoddolwyr oedolion a phlant, artistiaid gwadd, awduron a chynhyrchwyr i ddod â'r deunydd newydd sydd wedi ei ryddhau trwy'r wythnos i chi. Rwy'n siwr y hoffech chi ymuno â mi i ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o roi'r ŵyl ddigidol hon at ei gilydd ar fyr rybudd. Ac rwy'n gwybod fy mod i'n siarad ar ran pob un ohonym yn Llangollen pan ddywedaf fy mod yn gobeithio eich bod wedi mwynhau bod gyda ni trwy'r wythnos ac wedi cael blas go iawn ar yr hyn y mae Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen yn sefyll amdano ac yn ymwneud yn llwyr. Hoffwn gynnig fy niolch personol i Noddwr a'i Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru am ei neges o ddimyniadau da. Mae eich nawdd parhaus i'n gŵyl ryngwladol yn anrhydedd, Syr. A diolch yn fawr i'n Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, y Farwnest Eluned Morgan, sy'n gweithio mor galed ar ein holl ymddygiadau yn Senedd Cymru. Ac yn olaf, diolch i chi am ymweld â'r Eisteddfod ar-lein ac am bleidleisio ym mhob un o'r categorïau ar gyfer yr enillwyr gore o'r gore yn y llinyn cystadlu. Mae wedi bod yn hyfryd gallu dathlu gyda chi wrth i chi bleidleisio dros gore o Indonesia, De America, De Affrica, America ac, o, aros, mae yna ddau gategori eto i'w cyhoeddi. Y categori Core Eraill, roedd yna lawer iawn o bleidleisiau dros hyn, ac wrth gwrs y Moment Aur o Llangollen, y pleidleisiodd miloedd ohonoch drosto eto. Mae'r canlyniadau'n dod yn fuan iawn, ac er na allaf ddweud wrthych pwy ydyn nhw, gallaf ddweud wrthych fod gan y ddau gategori hyn enillwyr hynod deilwng, y byddwch chi am eu gwylio dro ar ôl tro. Mae Cymru yn wlad ffodus yn yr ystyr ei bod yn cynnal cyfres o wyliau dylanwadol sy'n newid bywyd yn aml bob blwyddyn. Roeddem wrth ein bodde yn llwyddiannu'n digidol diweddar ein ffrindiau a'n cydweithwyr yng Ngŵyl Lenyddol y Gelli ac yn Eisteddfod yr Urdd, a dymunwn bob llwyddiant i'n ffrindiau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yr haf hwn. Mae Llangollen yn gartref i'r unig eisteddfod ryngwladol ar ynysoedd Prydain, a'i neges gwraidd yw, heddwch a chytgord i bawb mewn byd gwâr, lle mae pob un o'r un gwerth. Ydych chi wedi ymweld â phob un o'r gwyliau rydw i wedi sôn amdanyn nhw? Ydych chi wedi ymweld ag Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen? Os na, byddwn yn eich annog i'n rhoi ar eich rhestr bwced ac i ddod i brofi drosoch eich hun y pŵer sydd gan gerddoriaeth a dawns wrth hyrwyddo byd heddwch. Rwy'n addo i chi, bydd yn cael effaith enfawr arnoch chi yn bersonol. Pam na wnewch chi'ch hun addewid i ddod i gael eich atgoffa o sut y dylai bod yn aelod o deulu'r Hyll Ddynol fod yn brofiad cadarnhaol sy'n cadarnhau bywyd. Bydd gwyliau yng Nghymru a'ch angen yn fuan. Cefnogwch bob un ohonom yn y dyfodol. Mae datblygiad parhaus y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru yn hanfodol i'n heconomi ac i'n henw da ar lwyfan y byd. Efallai ein bod ni'n wlad fach, ond, gyda'n gilydd, mae gennym lais nerthol. Am y tro, gan bob un ohonom yma yn Llangollen, diolch yn fawr i chi gyd.